Maalif har'a baabbilee maal gootan jechullee hin oolani. Maashaa Allah nuti har'a saa'aa sagalii diridhawa irraa baane. Subii asi salaanne jechuudha. Subii asumatti jam'aa wajji salaanne nuu as dhufe azaaname. Wanni as dhufneef wanni as dhufeef ilmii torbaanitti Shee Muusaan asitti qaraasisu. Ilmii sani guyyaa tokko sharrakuu niyyaa qaba ture. Shee Ahmad Watar rabbi umrii haa dheerisu dirdhawatti Guyyaa sadii moo akkana darsiisan dhaqee darasoota wajji qooda fudhadhe sheekkota wajji. Har'a immoo yaada kiyya kan yeroo dheeraa darsii Sheek Muusaa tana guyyaa tokkollee ta'u sharrakuudhaaf yaadan an qabuutu naaf guutame jechuudha. Kitaaba Abii Daawud irratti dhaggeeffadhe har'a jechuudha. Sheekkota wajjiin. Waan bareedaa rabbiin biyya teenya tana fide namni nabsiyyaan qabu hedduu uf tuulinsan qabu ulamaa'iin ni qara'a torbaanitti guyyaa tokko qara'a Sheikh Ahmad Watar diridhawa irratti namni wanni haramaayaa jiruu fi qarsaa jiruu fi laangee jiruu fi bakka adda addaa jiru hundi walit dhufee Dirree Dhawatti Sheikh Ahmad Watar irraa baratan. Kitaaba jalaa kaasanii sunana bira dabranii muwaxxa'ii fi musnada kitaaba adda addaa irraa baratan. Baabbileetti Sheikh Muusaa irraa sheekonni adda addaa sheekonni magaalaa Harar ka jiranii fi asiin jaarsoo keessa ka jiranii fi sheekan naannawa kana qubatan as dhufanii Shee Muusa irraa qara'an. Har'a anillee wajji sharrakee wajji qara'ane. Tanuma guyyaa tokkoo tana hisaabbadha anilleen inshaallah. Darasaa Shee Muusaa ta'ee jira jechuu har'arraa amma. Duraanis sheeyni sheeka keenya nu barsiisu ani amma darasuma dhugaa sanin ta'e jechuu kitaaba Abii Daawud baaba hamma tokko irratti dhaggeeffadhe jechuu. yoggaa gara baroodaa gara oborraa ol dee ol siidhe sheekha keenya shee Muhammad Hasantu magaalaa barooda irratti qaraasisa. Magaalaan Baabbilee kunoo akkana fakkaatti. Ol baanellee isin garsiifna. Minaaraa masaajidaa babbareedduu mul'ata. Hoggaa gara oborraa ol deemne sheekha keenya shee Muhammad Hasan tu magaalaa barooda irratti qaraasisa sanillee niyyaan qaba guyyaa tokko inshaa allah darsii san ta sheekh muhammad hasan barooda irra qaraasisan sanillee dhaqee sharrakuudhaf hirnarraa ka'aniit ilaa hirnarraa dhufanii sheekonni majliisa achitti qaraasisan hundi torbaanitti guyyaa tokko guyyaa kamisaa sheekh muhammad hasan bira dhufanii achi qara'an Warra kana hunda dura jechuu ni dandeenya warri ciroo sheeka keenya sheeki Jibriil irra qara'aa turan yeroo dheeraadhaaf barata qara'aa barataa barsiisaa barataa barsiisaa barataa barsiisaa deeman dur haalli kun hin jiru sheeyni eega qubatee carraa bara barsiisuudha carraa barsiisuu qaba malee carraa baratuudhaa hedduu hin qabu dura akkasi sheekni takka qubannaan hojiin isaa qaraasisu malee deebi'ee ofii qara'uu hin danda'u har'a immoo haalli jirjiiramee namni akkasitti walirraa barataa walirraa qara'aa akkasumatti deemaa jiran jechuu kanaafuu namoonni irraa hafaan biyyoota adda addaa jirtanilleen ilmii akka barattan laa nazaalu natacallam baraturraan deemnu ilmii barachurraan deemnu hanga qabrii seennutti jedhan akkas jedhan warri dur maal jetta hoo? Eh? min almahbara ila almaqbaraa jedhan aboo dhagaa ajaa'ibirra deemuu jirra deemaa boosin dhagaa ajaa'iba irra deemaa jirra. Dhagaa baabbilee kana hawwaatiin tureen. Kuni amma dhagaa seenaa sana osoo hin ta'in dhaguma tokko ha subhaanallaa rabbiin akkanatti tolchee magaalaa baabbilee sana gubbaa jira. waanuma ajaa'ibaati akkana fakkaatti qophiileen tuni dhagaa kana rabbitti kenne bar laal tolchanii bareechanii kolleedarri tolchee bakka namni ziyaaru ta'ee jiranii gartaami magaalaan baabbileetu tanagaa

Asirra taa'ee gaara Baabbilee kanarra waan isinii dhaamuu barbaadu yoo jiraate ilmii akkuma reefu isiniin jee majliisa darsii torbaanii ta sheeka keenya Sheekh Muusaa Su'aalaa waan hin diridhawaa jiruuf har'a darsii san dhaqqabadha jee dhufe alhamdulillah Darsii san Rabbi nu dhaqqabachiise bakka jirtan irraa ilmii qaceellotti baradhaa. Qaceellotti qo'adhallee qaceellotti illee baasii godhaa waan ummanni itti haajamu qadaayaa ummataa jedhanii waan yeroon tun itti haajamtu masaa'ila adda addaa ta yeroon tun itti haajamtu masaa'ila san akka gaariitti culamaa'iin waan ummanni itti haajamu waan haarayoomaa deemu, gizee hunda haarayoomaa deemu kana akka gaariitti hubatanii, qu'atanii, akka gaarii kitaabota adda adda illee itti dubbisanii, jechoota aqwaala ulamaa illee waan jiru akka gaariitti baahsii godhanii lafa kaayatanii taa'an. Kuni barachuu fi irratti hidhaadha. Kanaafuu keessaawuu namni carraa magaalaa Baabbilee qubattan darsiin Sheek Muusaa tuni akka isin hin dabarre isinii dhaama. Namoonni namuu naannoo jirtanitti halaqaa akkanaa gootanii akka barattan akka namni uf barsiisaa deemu uf muuxachiisaa deemu isinii dhaama. Aqiidaa ummataa qilleensa adda addarraa bubbee adda addaa ta karaa adda addaatiin bubbiftu Warra hadiisuma daliila Qur'aanaa, daliila hadiisaa ka dirree taa'u nama shakkisiisuudhaaf tattaaffii godhan. Akkan an hubadhetti hubadhu jedhan. Gadaan durii gaafa nabii keenyaa sallallahu alaihi wasallam kaasee sahaabaan waa'een sifa rabbii waa sahaabaan dhimne aayaanni sifaa kun gaafa nabiitis ni jira gaafa sahaabaatis ni jira. Gaafa taabi'iyyootaatis ni jira. Ilaa imaamman afran ga'anitti numa jira wanni kun. Ummata san hin dhibne. Oduma deemu tuuta takka ta ajaa'ibaa daliilumti Qur'aanaa kun dhibe, daliilumti hadiisaa kun dhibe. Tokko inumaa aayaata sifa Rabbii dubbatu Qur'aa hadiisas tahee ka mazhaba nuti irra jirru kana faalleysu je'e tokko. Anumaa gurra kiyyaan miidiyaa irratti dhagaye. Afaan Amaaratiin haasawa. Aqiidaa nuti amma qabannee irra jirru tana aayaata isii faallessuu fi hadiisa isii faalleessu hin qeeballuu je. Ni agartan miidiyaa irratti yoo laaltan hin qeeballuu je. Izan maal jechuu amma daliila deebisuu jechuudha. Ragaa deebisuu jechuudha. Akka sheeyni kiyya itti fahmetti fahma. Akka sheeyni kiyya itti hubatetti hubadha. Akka San jechuudha. Gaafa Nabi Muhammad sallallahu aleyhi wa sallam hadiisni kun ni jira moo hin jiru isaanirraa dhufeewu gaafa sahaabaa ni jira moo hin jiru. Hadiisni dilli har'a qaraanu kun sahaabarraa nutti dhufe. Dubbiin kun sahaabaa dhibee gaafa san. Sahaabaa aayaata hadiisa sifarraa rakkate. Yoo akkana jenne rabbiin lakkii makluuqatti fakkaataa je'ee sahaabaa rakkatin agarre. Taabiciyyoota rakkatin agarre. Achumarraa asofa atbaa'u taabi'iinii dabre ilaa imaamman afran gawutti imaamman afran hadiis aayaata kanaa fi hadiisa kana itti amananiit akka inni ju'utti lafa kaayan. Asuma deemnee guyyuma keessaa tuuta takka dhibdee dubbiin tun. Lakkii akkana yoo jenne sifa Rabbii, Rabbi garteen makhluuqatti fakkeessuun nutti dhufa, waan kana haanuma dinnuu qofa ta'e, haa dinnuu qofa. Ashaabul hadiisi jedhanii warri hadiisa gadaa imaamu Ahmad irraa kaasee ilaa ar'a guyyaa har'atti warri ahlul hadiis jedhanii gaafa san warra gartee riwaayaadha ahlul hadiis jedhanii hadiisa kana ittuma amananii aayaata kanatti amananii ar'a eegan. Ar'a duuba fuula namaa duratti dirree baatee tuutti takka dhaabbattee aayaata moromaa jirti. Aqiidaa ummataa eegaa, amantii ummataa tiisaa, ragaan nuti qabnu hadiisaa fi qur'aana guyyaa fuula rabbii keenyallee maaliif waan kana akkana jette ayata kanaa jee maaliif kaan akkana jette hadiisa kanaa jee jennee ka deebisaa qabnu shee abaluu jee osoo hin ta'in ayataa fi hadiisa jechuudha bakka jirtan irraa ulamaa'iin uf moggaa laalaa aqiidaa ummataa eegaa alarraa tuutti aqiidaa ummataa diiguuf akka gartee bofaa fi buutiin biyyee nyaattee lafaa kaati jedhanitti Warra waan kana dura dhaabbatuudhaaf lallabaa jiran tuulaatu jira. Kanaafuu ummata waa barsiisaa, aqiidaa barsiisaa, keessaawuu waan sifa Rabbii keenyaa ta'e, al-asmaa wa sifaat waan jedhan, akka gaarii barsiisaa, sodaa takka malee duuba. Li'annahu ragaa hadiisaati. Gaara Baabbilee kanarraa isiniin lallabaa jira har'a bakka ajaa'ibaa carraa argadhee. haa jabeennee ummanni amma duras aqiidaa ummataa tiisaa tuma turan imaamu ahmad qur'aanni makluuqa har'a hunoo qur'aanni kun ammallee warra as nu bira taa'u hunoo asuma eh, loqodu baddaa tanaaga loqodu qur'aanni makluuqaa je dirree bahee je mucuma baraarii tokko oggalaalte imaamu ahmad ammoo qur'aanni kalaamullaahi jee hidhamee tumamee azzabame Imaamu Ahmadii beeki. Har'a fuudhanii waan tokko gartee Ibnu Teemiyaa fi Yoo'aawuu Muhammad Abdul Wahaab jedhanii waan nama tuuta muraasatti galchanii miti. Akkasii miti. Gizee garii namni hogga waa bocoluu deemu, waa balleessuu deemu, haqalleen arguu beeki. Qur'aanni kalaama Rabbiiti jechuu irratti namni tumame Imaamu Ahmadi. Ibnu Teemiyaadhaa miti. Walaa Abdul Wahaab Muhammad Abdul Wahaab illee miti. Isa dura jechuudha. Gadaa durirraayi ulamaa'iin aqiidaa ummataa tiysaa irratti qabsaawaa irratti hidhamaa ilaa guyyaa har'aatin eegan. Ibnu Teymiyaan wanni jibbaniif funyaan uree tuuta san ilmiidhan. Ilmiidhani waa takka wanni biroo hin jirtu. Beekkomsaan jilbiibbachiise. Tuuta aayaata kararraa jalliftee hadiisa jallifte san ilmiidhan jilbiibbachiise. Nuti Ibnu Teymiyaanis waa wanni addatti ulamaa'ii birorraa nuu kophan nuu godhe takkallee nuun jirtu. Wanni jibbameefillee hin jirtu. Haqiiqan tuuta san ilmiidhan jilbiibbachiise. Hammanuma. Ilmiidhan qabee daliila ragaadhan oggolchiise. Oggolchiifnan olola eegalan ogga dadhaban. Ololuma santu ilaa har'aa amata dhibba meeqa dura namtichi du'e jalaa bahuu dadhabee ilaa har'aa ololli sun sanumaa deema. Ragaa hadiisaa nu harka jira, ragaa quraanaa nu harka jira. Nama irratti xiyyeeffatu irra ragaa nu harka jiru irratti yoo xiyyeeffatu, ekeraa irratti xiyyeeffatu irra ragaa hadiisaa fi quraana irratti yoo xiyyeeffatan irra bareedaa natti fakkaata. Sanumaatu haqalleedha. akkasitti inshaa Allah jabaadhaa baabbilee jirra gaa har'aa nam tokkollee nu quban qabu darasaa wajji qaraane malee gaarri kun natti tola gizee hundaa'u ani baabbilee gaara kanaan marsee jira waan ajaa'ibaa kennaadha kanaafuu inshaa Allah galatooma ilmitti jabaadhaa muummeen dubbiidha ilmii jabaadhaa ilmii hadiisaa ilmii tafsiiraa ilmii adda addaa hunda ilmi ilmi namaa itti haajamu hundaa'u baradhaa haa barsiifnu ilmii biyya irratti haa eeynu dhaamsa kiyya galatoomaa jazaakumullahu khayran wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh